Yak amas Saɛid Cemmax, keččini d amussnaw deg uḥric-agi n tmaziɣt, d aselmad, amennuɣ inek ɣef tmaziɣt, mačči ass-agi i yebda, seg seggasen n tmanyin alammi d ass-agi. Ass-agi am akken it tamaziɣt attan gar iberdan. Kra k-qqaren attan di lkaɣeḍ, tusma dayen tura tekcem ar tmeddawt. Kra k-qqaren di lkaɣeḍ kan i tella deg unnar ulac-itt, imi tewweḍ-d yiwet n tallit, ma tecfiḍ deg yiseggasen n tmanyin, imeɣnasen ttɛeggiḍen tamaziɣt di llakul. Ass-agi tewweḍ-d yiwet n tallit, ilaq ad nɛeggeḍ tamaziɣt deg uxxam. Axaṭer ass-agi ula deg uxxam ur la ttmeslayen ara warraw-is eh, di lkaɣeḍ kan i tella amek i tettwaliḍ ass-agi mi d-zzin waḥed u rebɛin iseggasen ɣef tefsut n tmanyin d waḥed u ɛecrin iseggasen ɣef tefsut taberkant tagnit deg tella ass-agi tmaziɣt s umata eh, mi ara nmuqel aṛabunat eh, ixedmen l'UNESCO naf s yers agemmaḍ n zuǧ alaf u meyya

n tutlayin neɣ n igrawen n tutlayin izemren ad ruḥen muqlen akk tikadagi umaḍal llant kra n tantaliwin n tmaziɣt i yi-teɛna temsalt qqaren-asen les îlots berbérofônes moribonds d acu-ten wigadagi d widak

eh, ama d wigi i tqedcen deg wannar n tsertit ad nezmer ima caɛmar liberberis de benay wali laymej wala yukli c'était ma tebɣiḍ de façon inconsciente ɣas akkenni ur ssawḍen ara sexdmen imeslayen-nni sseqdacen les sociolinguistes tura mi faqen eh, s wayen ad d-iteddun la preuve nsa des traces yettawardin urun labrochur-nni yettarran imessali asmi yecga arrabun alloynes yeqqar amezruy n Lezzayer yebda di lqern wis sebɛa tamaziɣt d aḥeddit situit uran idir lwaṭani asmi xedmen lkungra deg uɛrus donc igi d-sbanen tamaziɣt Myucosas, mi ffɣen s yimi, xedmen yiwet n tiddukla di Paris, suffɣen-d tasɣunt, isem-is Tiwizi i tmaziɣt. Asmi d-yewweḍ umenzu n unbir ɣer xemsi, ḥebsen kcem nekkeli di Lhapala n Lɛilem. Donc ils avaient une confiance imernigane. ad d-nuɣal ar Ṭawes Ɛemruc deg useggas n setta u xemsin tura aḍris que fait on pour la langue berbère et différente du monde donc il y avait cette conscience akken tella les militants tella les intellectuels ad testafeḍ ar Boulifa deg useggas n déjà 1995 surtout 1913 anda kieqar hati wacu ad xdem i tmaziɣt akken ad tnaf daɣni di ǧirǧira aṭraf daɣni sṭwar anda i yessaweḍ di iḥric amezwaru isemma-yas l'indépendance kabyle par rapport au turc mačči d Fransa i ɣ-d-issufɣen si ddel n ṭṭerk ur nekni d-yewwin tilelli-nneɣ

Il est daani ilaq ad nexdmet une grammatisation meɛna-is tutlayt-nneɣ ad tettaru tutlayt-nneɣ imir n ixem tajerrumt n tmaziɣt s tmaziɣt donc c'est le premier pas vers la grammatisation le deuxième ça va être avec Boamara d ad xedmu asegzawal neɣ amawal tamaziɣt tamaziɣt ur netteḥliǧi ara tutlayt-nniḍen akken ad nessefhem tameslayt-nneɣ

seg mawalen yellan di teswiɛt-nni xaṭer mbaɛd llan d inadiyen nniḍen ama surtu ɣas akin si leṭwar-agi nessexdem aṭas tura nesɛa imawalen ama af trifit ama wid iddan aṭas

Ar taggara-agi, ad ssmana iɛeddan kan, les élus n Tizi Uzzu, n Lapiwi, i ɣ-d-isawlen pour faire le lexique administratif akken ma tkecmeḍ ar tɣiwant

la variété nni ines qui est domestique tina yessexdem di likud mais d acu kan attan la théorie n chacun ou est-ce qu'il est important pour ce qui est des terminologies scientifiques tikadna d ilin tkum ma iɣer yiwen d ilmetel di tusnakt en mathématiques akken yebɣu yili yeffer di x yettekkan ar tejruma igal a

ad ternuḍ un troisième année élémentaire tafransist comme code écrit et oral ma tawḍeḍ quatrième année kečč i yeslen tamaziɣt dans l'oral ad teɣreḍ écrit et oral txedmeḍ une sorte euh, de rupture i uqcic-nni sur le plan psychologique arma yessen snat tutlayin tijenṭaḍin

atan dɣa c'est plus facile yugli anect-agi mačči arma nuɣal ar piyajin ɣer fraynin ɣer simussnawen ukulli i yexedmen um pédagogie non didactique i tnadin donc atenti akk tikad i yellan deg wannar waris da ayen i ibeddlen tura en matière de politique linguistique c'est que les Di teylatin-agi, di tmendawin-agi timaynutin, ideg i d-skecmen tamaziɣt langue officielle, sidi qqaren-ak uqellid lferḥ asaɛdi. Ma d acu kan, ɣaci ur qqaren ara mliḥ d acu yeffren deffir imeslayen-nni. Ma ad s-tiniḍ i yiwen l'arabe est langue nationale et officielle, mais ternuḍ l'arabe est langue d'État.

Usan d icinwaten xeddmen daki di l'autorité est-ouest xeddmen les pénétrants taki taki n Draɛ Mizan taki ar Tizi Uzzu tin n Bgayet et tout ẓriɣ-ten s wallen-iw setta wayyuren ttmeslayen taqbaylit iberkan-nni les migrants subsahariens wid d-yusan si tmura-nsen ttmeslayen tutlayin tifriqiyin lbumdara lepel ḥawasa ma iwjad ilulen dagi slan taqbaylit. Ad tafeḍ inelmaden usan-d si leqruban-agi kan si Ccelb neɣ acu, ṛebɛa snin, xems snin di tesdawit n Tizi Uzzu ur ssinen ara taɛrabt. Nniɣ-asen mlet-iyi-d di leɛnaya-nwen yiwen di setta wagguren yessaweḍ ilmed tutlayt, kenwi rbeɛṭac leqrun ur tessawḍem ad tlemdem, mer tana attan la nteddu. Eh oui, atenti, ça veut dire quoi? Ça veut dire iḥseb. Mhm. Tutlayt-nni-ines d nettat i iḥekmen, c'est la langue de pouvoir, la langue-nni-inek il est minoré,

tanemmirt a mass cmax ar taggara kan ad d-yiniḍ yiwen n wawal ɣef tefsut-agi n Maziɣ n wass-agi axaṭer aql-aɣ yeǧǧa-aɣ lweqt ad d-iniɣ d ayen issefraḥen iḍelli nexdem tajmilt i Maɛtub akked i Maca Amar donc d asarag nerna isebdaden-nni li statu ass-agi ḥedreɣ sferḥ-iyi imi tella tdukli eh, mačči d yiwen neɣ d sin eh, i d-yusan eh, deg waṭas n temnaḍin n tmurt n leqbayel i d-llant tmesbaniyin aki d ayen isefraḥen imi tella inrulab mlaleɣ d inelmaden mačči kan ḥala inelmaden n tesdawit ula d inelmaden n lilisean

Ɣas akken nezger i wasif, mazal illel yerǧa-yaneɣ, mazal lebḥer yerǧa-yaneɣ akken ad akken ad naweḍ ar s ayen i nebɣa. Ih, akini a Massa Ed Cmax, tanemmirt s waṭas ɣef imeslayen-agi. Akini nessaram ad nemlil i tegnatin niḍen. Ilaq i Bassa ad nessiwel daɣen ɣef isental niḍen. Ilaq ad neɛreḍ ad k-id-neṭṭef axaṭer tikwal tewɛeṛ akken ad k-id-neṭṭef ur k-nettaf ara. Ala, d ahem, nekk seg seg uxxam i waɛṛi aql-i hers am ddakkriw deg yiwen uɣerbaz yeǧǧa-yaneɣ nxeddem asekres yagini seg uxxam i waɛṛi akken ad yeṭṭfeḍ d tidet wamak tura si tesdawit ur ttnadi ara yakk nni yani maca ya pas problème ad nezdi ad nawi ɣef tsekla ad nawi ɣef temsal nniḍen. Ad k-id-sɛiɣ tikkelt nniḍen.